Победы колхоз чухне кунта вулканизаци цехӗ пулнӑ. Кунта ман атте Петр Филиппович Галушев ӗҫлетчӗ. Халӗхе кунта тирпейлетех яман-ха. Ӗлӗкхи вӑхӑтра печкӑсем пулнӑ кунта. Буржуйка тапнӑ иккен, буржуйкине курман хам ача чухне, атте патне килнӗ чухне. Кушкавӗнчен тун ҫав кирлӗрех япаласене упратчӗ. Кунта саплатчӗ вӑл камерӑсене. Кунсене сапланине тӑсас тӑвап. Тата ҫак ента иккӗ ларатчӗҫ урӑхларах моделӗсем. Камерӑсем халь те юлнӑ. Атте Тӑхӑр кун пиллӗкмӗш ҫулсенче ӗҫлеме пӑрахрӗ пуль. Кунта хӑйӗн япалти чӑхса хурчӗ пулмалла. Кушки ял Чарӑлне севӗни курнат. Мастеркойде пӗр хальхи вӑхӑтра, хальхи вӑхӑтра ку здание пӗр завод тесе каланӑ. Тракторсем вӑйман тӑваҫҫӗ, мостовойкран ӗҫлет. Кунта ӗнтӗ пӗтӗм Победа колхоз. Машинисене ремонт туса тӑнӑ. Куҫ умӗнче мастерскойне ремонт тӑваҫҫӗ. Кунта стяжка туса хунӑ. Кӗрсе тухсассӑн кӑмӑллӑ пултӑр тесе ҫумӑр тавра шанас пуласӑн юхса каҫкӑраймашкӑн шток валли те тунӑ кунта, айлӑм туса хӑварнӑ. Унта кӗрсе тӑрсан те ямара машинӑсен ырӑмӗ тума лайӑх. Хӗл те сивӗрех, анчах кунта ӑшӑ параймасть пуль-ха. Вот ҫӗнӗ пурнӑҫ малалла кайса пымалла, чӗрӗлсе тӑмалла кушка. Пӗр вырӑнта тӑмасть пурнӑҫ. На кавагарде пӗрмаях пулнӑ хальхи вӑхӑтра та, халь те пур. пурнӑҫ чӗрӗлсе пыни, пурнӑҫ Кушкӑра пӗр вырӑна чарӑнса тӑманни куҫ умӗнче. Кунта мотористсем ӗҫленӗ ку алӑкра сылтӑмӗнче, сулахай енченче. Султӑ сулахай енче, сылтӑмӗнче мӗн пулни астумастпа хам та. Шуратнӑ стенасене тӗскертнӗ. Кун те вӑл шуратса тирпейлени те пурнӑҫ пӗр вырнатманне тирпейлени не пӗлтерет. Ӗҫлеҫҫӗ кунта. Урамра та техника нумай ларать. Комбайнсене пӑхса тӑраҫҫӗ. Кӑҫалхисем соля вырнаҫа ларать.
Вара аван тухни тыррин? Аван тухать. Мӗн чухлӗ тухни калама йывӑртарах пуль кун пек. Йывӑртарах. Весовщик калать, алать. Весовщик рейд савнивелем.
Ава Илья Матвеевич район савлепер. тухни. Комбайн аван ӗҫлет? Аван ӗҫлет аптрамасть. Ӗҫлеттере пӑрҫалать.
Ӗҫлеттерпӗр.
Сапташли ise илсе барса тӑрсан. Ҫулласа та яра пӑрҫалать.
Маска пур пахан та кирлӗ. Тракторсем кунта темиҫе техника та ларать. Малашне те кубикына бүлме кунта мастерской таврашӑнде. Тата тирпелерех Пулмалла кунта пурнӑҫ. Кунта пыльте кӗрсе тасатса кӗрсе тухма кӑмӑллӑрах пулать ӗнтӗ малашне. Трактор техникисем кунта лараҫҫӗ ретӗнпе. Тележкисем, кунта сеялкӑсем. Каларӑмӑр ӗнтӗ, паҫӑр мастерской тӑрне ремонт тума пуҫланӑ тесе авӑ профнастилпа витеҫҫӗ. Чӳречесен вырӑнне хальлӗхе поликарбонатпа туса хунӑ, вӑмде йӳнерех кӗлентепе танлаштарсассӑн. Ҫав йӳнӗмӗрех материалпа хальлӗхе йӳнеҫтерсен те тунӑ. Кунта тележкӑпа стройматериал хӑмасем сиксе хунӑ. Пурнӑҫ пӗр вырӑнта тӑмас. Ӗҫлекенсем пур. Ӗҫлеҫҫӗ. Кушкӑ ҫавне малла тӗрсе кайӗ пирӗн. Ял йӑла пӗтме парас марччӗ. Кунта колхоз хуҫалӑхне, ял хуҫалӑхне ертсе пыракане ӗҫлекенсемпе, рабочисемпе канаш тӑвать, мӗн тумаллине, ыйтӑвӗсене татса параҫҫӗ. Вот ӗнтӗ пурнӑҫ ҫакнашкал. Икӗ пинте вуннӑхӑрмӗш ҫул паян август уйӑхӗн тӑваттӑмӗш кунӗ. Мастерской тепӗрин тепӗринчен пӑхсассӑн ҫакӑн пысӑкӑш пу. Чаплӑ вӑйлӑ мастерской пулнӑ.

Сыпӑса мала пулать. А. Вот хальлӗхе вӑхӑтра пурнӑҫ кунӗ сапларах. Кӗрен тата килсе пӑхӑпӑр. Кунта каллех Кирпей, илем тӑваҫҫӗ, йӗрке тӑваҫҫӗ. Хальхи ял пуҫлӑхӗсем тӑрӑшнипе ӗнтӗ кӑна халӑхсем, ҫамрӑксем ӗҫлеҫҫӗ. Вот теперь кунта ӗнтӗ шывланмалла мар. Тӑррине витсе берсесен. Ӑнӑҫу вӗсене сунатпӑр.

Хамӑрта килсе утӑ ҫуртарнӑччӗ пӗр вӑхӑт пӗррехинче. Хальлӗхе Сӗмпик, Кӑнанте. Тӑррине витсе ҫӗнетесшӗн. Каллех вӑлтанин те ӑнӑҫу сунатпӑр ӗҫлекенсене. Пӑртаки ҫакӑнта янӑ ҫав?

Ак, Мандов братсем киле те выходной ыйтма, кӳрши ӳт-тӗрӗ хорошо. Так, ҫич метрли пулсан, так, ултури ҫирӗм листа терӗҫ мана. Петр Васильевич, Кушкӑ ялӗнче вӑл маншӑн та тӑван ял. Ҫавӑн пекех Кушкӑ ялӗнче сан пек хастар ҫынсем пулни савӑнтарать. Пурнӑҫа малла ярасшӑн тӑрӑшни савӑнтарать каллех. Куҫ умӗнче кунта нимӗн те курса ҫӳрерӗм, сӗр ӗҫлетӗр. Хальхи пурнӑҫ кушкӑра мӗнле аталанса пырать, ҫав пирки каласа пар-ха пире.
Малтанах ӗнтӗ куракансене сывлӑх сунас килет ман. Ҫак реклама темле ӗнтӗ пирӗн. Эпир ӗнтӗ Елчӗк районӗнче, Кушкӑ ялӗнче пурӑнатпӑр паянхи кун. Ҫак ялта эпир пирӗн ҫак база илмелле пулчӗ темелле ӗнтӗ. Ҫак база ҫак базӑна паянхи кун эпир ремонт ӗҫӗсем пуҫланӑ, ӗҫлетпӗр те. Эпир ку базӑра ӗҫлесшӗн те тырӑ хумалли тӑвасшӑн, выльӑх усрамалли тӑвасшӑн ӗнтӗ. Ну, ял хуҫалӑхӗпе ӗҫлесшӗн ӗнтӗ, ҫӗрсемпе ӗҫлесшӗн. Паянхи кун ӗнтӗ пирӗн Кушкӑ ял хуҫалӑхӗ, Кушкӑ ял хуҫалӑхӗ арканчӗ темелле ӗнтӗ, пӑртак юхӑнса карӗ. Ӗҫлекенсем ют ҫӗрелле кайса пӗтрӗҫ. руководителе ӗнтӗ пӑртак айӑпларӗҫ тӗрӗс мар тытса пынишӗн ӗнтӗ. Но япӑхтарсарашӑн мар, ял халӑхне ӗнтӗ, ял пурнӑҫне кунта ял территорийӗсене ӗнтӗ, ну, пӑртак тытса пырасшӑн, ял халӑхне ӗҫ тупса парасшӑн, малла ӗҫлесшӗн ӗнтӗ. Паянхи кун ӗнтӗ эпир тырӑсем акрӑмӑр, урпа, сӗлӗ, тулӑ акнӑ эпир. Вӗсем пиҫсе ҫитрӗҫ темелле ӗнтӗ. Паян август тӑваттӑмӗш числи. Эпир ӗнтӗ паянхи кун сӗлӗ ҫапатпӑр, прямой ҫапатпӑр эпирне комбайнпа, Нива комбайнпа. Тухӑҫ ҫа миҫе тетӗр тухнине паянхи кун калаймастӑп, конечно. Итогне, наверное, вӗҫлесен калаятпӑр миҫе тетӗр тухнине. Мӗн калас килет ӗнтӗ, наверное, тухӑҫӗ пит сахалах мар, начар тесе каламалла мар кӑҫалхи ҫул. Ҫумӑрӗсем пулчӗҫ, но паянхи кун, конечно, ҫумӑрсем ҫухалса тӑрать, но пӗчӗккӗн эпир вӗсене ӗнтӗ ҫанталӑк мӗнле услови уяртать, тухатпӑр, ӗҫлетпӗр, ҫапатпӑр, утӑсем ҫулатпӑр, улӑмсем чухлатпӑр ӗнтӗ, тыррине сортировать туса паратпӑр ӗнтӗ, вӑрлӑх хатӗрлетпӗр хамӑра валли. Тепӗр ҫул ӗнтӗ, чтоб йывӑрран пултӑр. Ҫакӑн пекех ӗнтӗ зданисене ҫак зданине шурататпӑр, дезинфекци тӑватпӑр, тӑрӑ витетпӗр, бетон заливать тӑватпӑр ӗнтӗ. Ӗҫӗр питӗ нумай. Ҫав ӗҫе ӗнтӗ пулӑшма мана паянхи кун пире те мӗлӗнтӗ. Пирӗн эпир халь хресчен-фермер хозяйствине йӗркелерӗмӗр. Хресченский фермер хозяйство Хмелево текенни. Унта ӗнтӗ паянхи кун эпир ӗҫлеме ман ӗнтӗ тетесем пулӑшаҫҫӗ. Арӑмӑн шӑллӗ, тетӗшӗ, двоюродный братсем пурте пулӑшаҫҫӗ ӗнтӗ. ҫавӑн пекех ӗнтӗ тата ялтан пит ют ҫӗр ют яла ют ҫӗре тухса ҫӳреймен ҫынсем пур. Вӗсем Мускава таҫта ҫӳрес тесен килмест. Вӗсем ӗнтӗ тырӑлла ӗнтӗ пӗртак кӑна ӗнтӗ, утӑлла, улӑмла ӗнтӗ пулӑшаҫҫӗ. Паянхи кун, ну, наверное, вӗсене тоже обижать тӑвас килмест. Вӗсем выльӑх-чӗрлӗх усраҫҫӗ, сӗт тӑваҫҫӗ, ҫампа тупӑш тӑваҫҫӗ ӗнтӗ. Ну и мӗн калас килет ялта ӗҫсем пур, ӗҫ нумай ялта, сахал сыхламастӑп ӗнтӗ. Ҫавӑн ӗҫленине виҫеллӗ ӗҫлесе, виҫеллӗ лайӑх хак парса, хаксем йӗркеллӗ пулсан, ҫавсене лайӑх реализаципе лайӑх вырнаҫтарсан, наверное, ӗҫлеме пулать тесшӗн эп. Начар йӑлашӑн мар. Паянхи кун ӗнтӗ Чӑваш Республики грантсем парать тавтапуҫ вӗсене, грантсем параҫҫӗ. Наверное, вӑл грант панипе пурте усӑ курма кураймаҫҫӗ, но нумайӑшӗ усӑ кураҫҫӗ, вӗсем савӑнаҫҫӗ, что государство пирӗн тем пек Чӑваш Республики ҫемӗк грантсем пани пулӑшая янине лайӑх пӗлтерет. Мӗн калас килет ӗнтӗ ман, ял хуҫалӑхӗнче нихҫан ҫӑмӑл пулман, но ҫӑмӑллӑхсене пирӗн эпир хамӑршӑра пур, ҫӗнӗ техника пулсан сӗрмелли материалсем сахалрах каяҫҫӗ, запчаҫсем сахалрах каҫҫӗ. Варанда ӗҫлеме ҫӑмӑлрах ӗнтӗ тесшӗн ӗнтӗ. Зданисен ӗнтӗ лайӑх тӑрӑсем витсен, шыв антармасан, аялтан нӳр тухмасан, вӗсем те ӗнтӗ вӗсем пурте ҫан пек пуҫтарӑнса пыракан япаласем тесшӗн ӗнтӗ. Лайӑх тӗплӗнрех ӗҫлесен, тирпейлӗрех ӗҫлесен, наверное, пӗртак кӑна ӗҫлеме пулать ӗнтӗ тесшӗн ӗнтӗ. Ман мӗн каласа парас килет? ялта ҫамрӑксем пур-ха ӗнтӗ сахалтисем каламастӑп ӗнтӗ пирӗн тата ку елчӗк районӗнче хамӑр таврара кӳрши ялсем те кунта тачӑрах ҫывӑхрах вырӑнта вырнаҫнӑ кӳрши ял пирӗн унччен ӗнтӗ победа колхоз пулнӑ та тӑхӑр ял пулнӑ кунта вӗсенчен ӗнтӗ вӗсем пурте ҫывӑхра ӗҫлеме килес текенсем те пур Желающисем те пур, пока документсем мӗнсе хатӗрлесе пӗтерсе ӗҫен те официально илсе ӗҫлеттерме желани те пур ӗнтӗ вӗсене. Наверное, килес ҫул, наверное, ҫав пекрех ӗҫлесшӗн эпир.
Ялта ӗҫ пулсассӑн? Ялта Ял енне, Салават, ял ялта ӗҫ пур, ӗҫ ҫук темелле мар ӗнтӗ ялта. Ӗҫ пур. Ял ӗҫ пулсан та ял вилмест ӗнтӗ. Выльӑх-чӗрлӗхне усратчӗ. Выльӑх-чӗрлӗхсӗр ҫӳретме вӑл ҫаран тумалла, курӑксем туса пымалла, хӗл каҫарма курӑкпа тивӗҫтермелле халӑха. Например, пит хаклӑ хак хаклӑ хак хурсан ӗнтӗ выльӑхне те усрама условисем ҫук ӗнтӗ. Сӗт хакӗсем ӳссен лайӑхрах ӗнтӗ, например, Вот ҫапла ӗҫлеме пулать ялта. Вот Петр Васильевич эсӗ грантсем пирки каларӑн. Ку ӗнтӗ мӗнле пӗлтерет? Патшалӑх ял хуҫалӑх ӗҫине лайӑх куҫпа ӑшӑ куҫпа тухма пуҫлар тесе ӑшӑ куҫпа пӑхать да. Халь паянхи кун эпӗ пӗлекенни кӑна, например, миллион Так, 20 миллион параҫ, наверное. 20 миллион параҫ. Вунӑ проценче хамӑртан килнӗ тетӗнте. Эп тачӑ кӑна тачӑ ҫыхӑнман ӗҫпе ӗнтӗ. Ну, наверное, шутласа пӑхасшӑн-ха уявала ҫине. Унтан те виҫӗ ҫын рабочий килнӗ те ҫын тытса тӑмалла ӗнтӗ. Кунтан те виҫӗ ҫын сто процентно Тытмаллах ӗнтӗ кунта. Унсӑр май килмест.
Кунта трактористсем кирлӗ, бухгалтер те кирлӗ лайӑх тытса ума. Например, ферма тӑвас пулсан ӗнтӗ, ӗнисем усрас пулсан, доярки те кирлӗ, скотники те кирлӗ. Вот ҫавӑн пек ӗнтӗ. А пур тата даже параҫ семейный фермер этот грант, семейный грант вӑл вунӑ миллион таран чем параҫҫӗ. Унтан Е илтнӗ тӑрӑх тӑхӑрҫын ӗҫлемелле тетӗн те официально ӗнтӗ, документально. Наверное, вӑл сезон вӑхӑтӗнче уту-уборка, ака вӑхӑтӗнче тӑхӑрҫына ҫитет те пуль ӗнтӗ вӑл, наверное, ӗҫлекен. Потому что пӗччен иккен ку япаласене ҫӗсӗлтерейместӗн. Ҫыннисем, например, ҫыннисен те тивӗҫлӗ хак парсан Вӑхӑт ватӑличчен, наверное, ӗҫлеҫҫӗ. Япончӑсен эпӗ пӗлеп кӳрши ялтах пирӗн Победа хуҫалӑх Головин Николай Александрович ун патӗнче ӗнтӗ ҫынсем хар тӑрса ӗҫлеҫҫӗ. Мӗншӗн вӑл тивӗҫлӗ хак парать, тивӗҫлӗ укҫа тӳлет. Ҫынсем савӑнаҫҫӗ, ӗҫе хаваспах ҫӳреҫҫӗ. Апла пулсан ориентир пуҫланать, Петр Да, да, да, ориентир пур. Ял хуҫалӑхӗнче ӗҫлеме пулать паянхи кун пулать, потому что какайсене вырнаҫтармалли вырӑнсем те пур паянхи кун. Килсе те илеҫҫӗ, кайса та пама пулать. Сӗтне паянхи кун сӗтен тена любой вӑхӑтра килсе илсе каҫҫӗ. Сӗт паянхи кун ӗнтӗ ҫитсех те пымасть вӑл Чӑваш Республикинче. От ҫапла. Ӑна сӗтенте сразу укҫа парса хураҫҫӗ, или хӑш-пӗр предпринимательсем предоплата та парса хураҫҫӗ. Ӗҫлеме пулать, конечно, только пӗлсен те тирпейлӗ ӗҫлемелле и экономно тем ӗнтӗ ӗҫлемелле техникӑпа ӗҫлемелле ӗнтӗ. Пушпа ӗҫлемелле чӑмӑлтан калаҫать. Пушпа ӗҫлемелле. Ну, мӗнех, Петр Васильевич, тата упри каламалли мӗнде пулсан? Каламалли мӗнде?
Хальлӗхе хальлӗхе ҫакӑнпа вӗҫлеппӗр. ял хуҫалӑхӗнче ӗҫлекенсене сывлӑх сунас килет, потому что кунта сывлӑх пулмасан ҫемье пит ҫук, но сире ӗнтӗ вӑй хӑват, сывлӑх пултӑр ӗҫлеме.
Тав сире, сире те ӑнӑҫу пултӑр, хӑват пултӑр.
Тавтапуҫ.